Җилләре дә йомшак сирпелә, Кендек каны тамган, Тәпи баскан, Туган ягы кирәк кешегә. Туксан яшь тулды мәктәбемә, Зур юбилей, узган зур гомер. Ничә буын синдә белем алган, Чистартылган, агарган күңел. Гасырга якын, матур тарихың бар, Шәкертләрең синең җитәрлек, арасында шундый зур шәхесләр дан казанган, исең китәрлек! Җиз кыңгырау моңы җыйды безне, таныш чыңы хаман колакта. Бер мизгелгә вакыт туктап торчы! Без кайттык бит тагын яшь чакка. Бик бәхетле булсагыз да, тәхетләргә кунсагыз да, сарайларда торсагыз да, китмәгез сез бала чактан. Кайгы-хәсрәт бәйләнсә дә, хыял-көлгә әйләнсә дә, көнен-төнгә әйләнсә дә, китмәгез сез бала чактан, өмет-хыял яна чактан. Ишегебез ачык!

Еллар үткәч килә, исәнме диеп, бала чакка кулым сузасым. Эх, бала чак, үткән сукмаклардан ялан аяк йөгереп үтәргә, бар дөньяны онытып, сабый булып, күбәләкләр куып китәргә. Бала чакта зурлар дөньясына сайлар өчен юллар җитәрлек, тик йөрәктә калган сабый чакка тапмыйм юллар килеп китәрлек. Тапмам микән әгәр мин аларны, Әкиятләрдән эзләп карасам, Алар бармас микән үткәнемә, Йомгакларым сүтеп карасам. Мәктәп еллары, нинди гүзәл көннәр, Тупланганнар анда барсы да, Укучының кайгы-шатлыклары. Яшь кызларның йөрәк сагышы, шау-гөр килеп узган кичәләр, яшьләрнең шат, шаян җырлары, яшь кызларның йөрәк сагышы, җырлап үткән мәктәп еллары. Синдә калды, барысы да синдә калды, гүзәл уку, мәктәп еллары. Әй мәктәбем, изге белем йорты, балачакның гүзәл бишеге, зур дөньяга алып чыккан юлга озатучы тәүге ишегем. Кайда гына хезмәт куймый бүген, син озаткан газиз балалар, алар мәңге синең мәктәбенең укучысы булып калалар. Киң дөньяга таралышкан меңнәр Очар коштай канат кагынып. Синдә канат ярган балаларың Яши гаман сине сагынып. Безнең чишмә, безнең бакча, Мәрмәребез түрендә. Мәктәп, мәктәп, сиңа бу җыр.

Сине кочар, кочагымны җыр идем. Мәктәбем, горурлыгым минем, рух алам мин синнән, көч алам. Синдә укып чыккан уллар, кызлар, җырчы, галим, шагыйрь булганнар. Зәки, Шамил, Шәрәф мөдәрисләр, бар да чыккан безнең мәктәптән. Бу җыр сиңа бер мәдхиям булсын, туган җирем ихлас йөрәктән. Туфан абый рухы саклана безнең мәктәбебездә. Аңа чиксез рәхмәтлебез без һәммәбез дә. Венера апа Шәрипованың да тамырлары безнең авылдан. Социалистик хезмәт герое Абдулла абый Сабирҗанов рухы шатланыр инде бүген тагын да. Мунчалинең иркен болыннары саклый бүген бик күп шәхесләр эзен. Менә шушы горур мәктәбемдә дә күрәмен мин аларның йөзен. Нурмөхәммәт абый Хисамов татар халкының олы шәхесе. Һәрберебез горурлана ала, чөнки бит ул мунчали кешесе. Ирфан абый Халитов безнең мәктәптә укыган, урман хуҗалыгын җитәкләп, республикага танылган. Горурлана мәктәп Рәмис әймәтләре, алсулары белән дә. Алар эзләре дә саклана бит, без укыган мәктәптә. Ил батыры булган уллар бирде. Мунчали мәктәбе Рәсәйгә, исән булса Румил абый Жамальдинов та Кайтыр иде безнең бәйрәмгә. Сәйфихан абый да безнең арадан чыккан, Мунчали авылы республикага таныткан. Илмир абый Измайлов, ул да бездә укыган, авыл өчен янып йөри, бик уңган ул, бик булган. Якты өмет белән килә күпләр, Гыйлем эзләп мәктәп тарафына. Кемнәр чыкмас әле, исән булсак, Без укыган шушы мәктәптән. Киләчәкнең дәртле балаларын Авылымнан ел да дәшәрсең,

Җиз кыңгырау моңы җиде безне, таныш чыңы һаман кылакта. Бер мизгелгә вакыт туктап торчы, әйдә кайтып килик яшь чакка. Еллар үткән аккан сулар кебек, гомер генә кайтмас кирегә. Балачак гел чакырып Әйдәп торсын мәңге серле мәктәп иленә. Мәктәп, мәктәп. Кем генә үзенең сабый чагын, балачагының бәхетле мизгелләрен сагынып искә алмый икән? Кем генә үзенең тәүге укытучысы белән очрашулар көтеп яшәми икән? Эй, мәктәбем, белем учагы! Син гомеремнең иң гүзәл чагы! Хәерле көн, хөрмәтле авылдашлар! Бәйрәмебезгә кайткан мөхтәрәм кунаклар, без бүген зур бәйрәмгә Мунчали авылында ачылган беренче җидееллык мәктәпнең 90 еллык юбилей кичәсенә җыелдык. Кадерле дуслар, хуш килгәнсез, рәхим итегез! Ә без башлыйбыз. Тантаналы кичәбезне башлыйбыз. Просим всех встать. Звучит гимн.

Кеше гомере мәктәп юлы аша моңлы бер җыр булып сузыла. Белем сукмакларын яра-яра киләчәккә юлы сызыла. Тормыш дигән олы юллар буйлап адаштырмый бару өчен әйдәп. Акыл, әхлак, белем нигезләрен барсын бергә туплап биргән мәктәп. Документаль тарихи язмалар нигезендә расланганча, Буа кантонына кергән Мончали волостенда 1925 елда беренче 7 еллык мәктәп Комсомол яшьләр мәктәбе ШКМ Мончали авылында ачыла. Шуны да әйтергә кирәк. Бу мәктәп узган гасырның 20 елларында Татарстандагы 4-7 еллык мәктәпнең берсе була. Әйе, моңа кадәр дә Мунчалидә балаларны укытканнары мәгълүм. 1895 нче елда балаларны җәдидчә укыта башлаулары, 1904 елда дөньяви фәннәр өйрәтелә торган Хөсәен Ямашев исемендәге ике сыйныфлы башлангыч мәктәп ачылуы, ә инде 1910 нчы елда рус-татар земство мәктәбе эшли башлавы, 1918 елның көзендә советча укыту юнәлешендәге башлангыч мәктәп булуы билгеле. Менә шушындый типле белем бирү нигезе булганга, 1925 елда беренче 7 еллык комсомол яшьләр мәктәбе дә нәкъ менә Мунчали җирендә ачыла. Мәктәбемнең 90 яше бүген, туган көнең белән мәктәбем, Мунчалием минем!

Бәйрәмебез барышында тарихка кабат-кабат әйләнеп кайтырбыз. Кунакларга да сүз биребез. Ә хәзер әйдәгез, очрашуыбыз хөрмәтенә бер җыр тыңлап алыйк. Син тәүге кат баскан җирем, кояшлы таңым минем, иң шат булып үскән җирем, авылым, даным минем. Авылым матурлыгына таң калам, сокланам мин, чөнки аның туфрагында

тарих битләренә күз салсак, Мунчалидә балалар һәм өлкәннәргә дә ислам дине нигезләрен, күңел сабагы өйрәтү инде 17 гасыр урталарында башланган. 18 гасырның 65-70 елларында яхшы итеп манаралы мәчет салынгач, Халыкка ислам диненең башлангыч нигезләрен, күңел сабагын өйрәтү муллаларның даими вазыйфасына әйләнгән. Мунчалиле дә балалар укытуны даими рәвештә алып барганнар. Икенче мәхәллә каршындагы мәдрәсәнең тарихы ике гасырга якын вакытны тәшкил иткән. Бу турыда кыска Таныштыру өчен микрофон алдына Мунчалидә туган,

Ә монда минем әнием туган. Монда минем бабаларым яшәгән. Э, авылга нигез салучылар арасында беренче кешеләрдән булган безнең Тәкәш баба. Э, һәм Тәкәш бабаның нәселе 18 гасыр азагыннан башлап Мунчалида мулла вазифасын үти башлый. Һәм алар Нәкъ менә алар дип әйтергә дә була, алардан алдан булган муллалар да мунчали балаларын укыту эшен башлап җибәрәләр. Шуңа күрә э, бүген мунчали мәктәбенең 90 еллыгын билгеләп үтсәк тә, Аңа кадәр Мунчали халкы күп гасырлы белем ала торган халык булган дип әйтәсем килә. Һәм Илмир әйтеп китте инде, 18 гасыр азагында, 18 гасырның 60 елларында манаралы зур мәчет салганнан соң монда Укымышлы мулла килә. Бу безнең нәсел китабы дип йөртелә торган истәлекләр китабыннан. Ул шул безнең бабалар язып калдырган э, китаптан инде. Һәм ул мулла балаларга, олыларга да күңел сабаклары бирә башлый. Әле ул мәктәп түгел, ләкин балаларны җыеп, аларга төрле догалар өйрәтә. Һәм шулай итеп укыту башлана дип әйтергә була. Ә инде 18-нче гасыр азагы, 19-нчы гасыр башында монда мәдрәсә ачыла. Мәдрәсәдә инде балаларга хәреф тә өйрәтә башлыйлар, әлбәттә, гарәп хәрефләре. Башта аларны исемнәрен ятлыйлар зак кына итеп, аннары соң Төрле иҗекләрне ятлыйлар, әле укырга өйрәтмиләр аларны. Шулай иттереп бер 3-4 ел вакыт узып китә. Чөнки гарәп алфавиты 29 билгедән генә торса да, төрле язмалары белән 108 ге җитә аның язулары. Һәм шуларны бөтенесен өйрәтү бик авыр була ул чагында, чөнки гарәп теле таныш тел дә түгел. Шулай иттереп әкрен-әкрен икенче баскычны да узалар балалар. Ә инде 19 гасырның башында мәдрәсәдә укырга язарга да өйрәтә башлыйлар укучыларны. Шулай шулай әкренләп мәдрәсәдә белем бирү арта бара мәдрәсәләрдә. Моның өчен әйткәнемчә, муллалар аларның ярдәмчеләре хәлфәләр күп эшлиләр. Ә инде 19 гасыр азагында 1895 нче елда, 94 нче елда минем бабам Вәлиәхмәт мулла Суббаев э, указ алып кайта монда э, э, эшли башлый һәм 95 нче елда ул җәдид мәктәбе ача. Җәдид мәктәбе дигән сүз ул шул ук дини фәннәрне укыту белән бергә дөньяви фәннәрнең башлангыч өлешләрен башлап укытуда. Ягъни Без белә торган арифметика, география фәннәреннән башлангыч белем бирү башлана бу мәктәптә. Ә инде 1910 нчы елда Мунчали халкының соравы буенча Буа өязе земствосы монда рус-татар мәктәбе ача һәм шулай иттереп Рус-татар мәктәбендә укыта башлыйлар. Инде рус теле дә, чөнки рус теле кирәк дигән фикергә киләләр. Һәм татар теле дә укытыла, шулай ук дин дәресләре дә бирелә. Ә җәдит мәктәбе һәм рус-татар мәктәбе нигезендә 1925 елда Совет мәктәбе ачыла. Әгәр дә менә шушы җирлек булмаса, 18 гасырдан башлап 19 гасыр буена укытылган, өйрәнелгән җирлек булмаса, шул дүрт мәктәпнең берсе булган Мунчали мәктәбе 7 еллык мәктәбе 25 елда ачыла алмас иде әле. Монда Шулай иттереп яхшы гына җирлек эшләнгән була инде мәктәп укыту эшләрен киң җәелдереп җибәрү өчен. Тагын шуны әйтәсем килә. Совет мәктәбе ул җәдит мәктәбенең дәвамы. Һәм җәдит мәктәбе укытучылары эшләгән Дәреслекләр буенча укытыла. Беренче сугышка кадәр елларда, елларда дип әйтсәм дә була, 30 елларда да хәтта. Шулай иттереп, яңа дөньяви белем бирү, ул ул заман укытучылары әйткәнчә, минем әнием дә укытучы иде. Ә балага ике канат бирү дип саналган ул чагында. Бер канаты аның дини белем булса, икенче канаты аның дөньяви белем булырга тиеш дип э, уйлаганнар алар. Һәм менә шушы ике канатлы булган кеше генә э, зур уңышларга ирешә ала. Зур эшләр башкара ала дип уйлаганнар. Без дә шуны истә тотсак иде. Тагын бер кат сезне мәктәпнең юбилейлары белән котлыйм. Мин аны юбилее гына димим, чөнки әйтәм бит, 115 э, елны да әйтергә була, 120 елны да әйтергә була монда, 105 э, елны да һәм хәтта 250 елны, елны да әйтергә була. Юбилейлар бер юлы э, җыеп санасак бик күпкә китә. Тыңлавыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хәтта җыйны бик зур рәхмәт сезгә. Действительно, менә безгә тарихны өйрәнергә, тарихны барларга ул безгә булыша. Безнең әле менә общий проект бар аның белән Мунчали тарих рухият шәхесләренең икенче томын эшләп ятабыз. Әле күптән түгел генә ул Ульяновский архивларында булды һәм Мунчалигә кагылышлы барлык материалларны туплап, әле тагын башка архивларда булып, хәзер инде борынгы тарихны язырга без планлаштырабыз, Алла бирсә, Альтык Хаҗиевна белән. Бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә, Альтык Хаҗиевна. Күрәсезме, нинди күркәм даталар. Бу даталарның барысын бергә барласак, Мунчалидә 7 еллык мәктәп ачылуга 2015 елда 90 ел тулса, Рус-татар земство мәктәбе эшли башлауга 105 ел, җәдитчә укыту башлауга 120 ел һәм күңел сабакларын өйрәтүгә 250 ел була түгелме соң? Әйе, нәк менә шул кадәр еллар үткән Мунчали мәктәбенә. Әлеге күркәм даталар белән тәбрикләү өчен

Үткән гасырның 20-нче елларында татар авылларында зур үзгәрешләр башлана. Моңа кадәр мәчет булган биналар мәктәп буларак файдалануга күчә. 1925 елның август айы Мунчалида 7 еллык мәктәп ачылачак. Анда байтак укытучы киләчәк. Алар балаларга зур белем бирәчәкләр дигән куанычлы хәбәр тарала. Авылларда тиешенчә башлангыч белем алып, 5 сыйныфта укый алырлык балалар да булмый бит әле. Шундый хәл нәтиҗәсендә булачак 7 еллык мәктәптә балаларны гына түгел, Яшүсмерләрне, хәтта алардан да өлкәнрәк буй җиткән егет-кызларны җыеп мәктәпкә әзерлек сыйныфы ачырга, шулай итеп аларга дүрт сыйныф күләмендә белем бирү кирәклеге килеп баса. Һәм моны тормышка ашыру максаты белән булачак җиде еллык мәктәп мөдире Риза Мәрдиев, Яңа Иште авылы кешесе, авылдан авылга йөреп әзерлек сыйныфына керерлек яшүсмерләр исемлеге тезеп китә. Башта бу балалар үзләре дә Аларның ата-аналары да бик шатланалар. Ләкин авылның яңаруына, культурага таба адым ясавына теше тырнагы белән каршы булган муллалар агитация ясап, ата-аналарны балаларны мәктәпкә җибәрмәү ягына авыштыралар. Имеш буй җитеп килә торган кызларыгызны малайлар белән янәшә утыртып, шайтан сабаклары укытудан нинди яхшылык көтмәкче буласыз? Нәтиҗәдә, беренче елны сыйныфта 32 малай һәм бер кыз укырга килә. Икенче елны Иске Чекалыдан, татар текесеннән, Шланга, Чүпрәле, Кәкерле, Яңа Ишле, Задур, Бизнә, Каракитә, Чекалы, Чәке, кыскасы, барлык тирә-як авыллардан Мунчали мәктәбенә яшьләр агыла башлый. Мәктәптә интернат булдырыла, Белемгә сусаган яшүсмерләр, авыл малайлары һәм кызлары җиде еллык мәктәптә укый башлыйлар, дип искә алган, истәлекләрен язып калдырган, шушы мәктәптә гомер буе эшләгән Сәүра Хасанова-Дәминова үзенең истәлекләрендә. Мәгариф халык комиссариаты да ул чакта җиде еллык мәктәпләрне күз өстендәге каш кебек күреп, аларга мөмкин кадәр күбрәк ярдәм итә. Укытучыларга да тиешенчә белем һәм тәрбия бирерлек кешеләр сайлана. Ул елларда укыткан математика укытучысы Сәлихҗан Ногманов, Габдрахман Минушев, язучы Хәмит Кави, Самара пединститутын тәмамлаган ана теле укытучысы Фәйзи Давыдов, киң эрудицияле, тәрбияле рус теле укытучысы Андрей Ефимович Петрянкин, Укытучылар институтын тәмамлап, химия, физика фәннәрен укытучы Рәшит Мускиев, Иске Чекалы егете география һәм җәмгыятьне өйрәнү фәннәреннән укытучы Гадилҗан Измайлов, Иске Ишледән тәҗрибәле өлкән педагог Фәтхи Әхмиров, Хаҗи Закировларның исемнәре Мунчали мәктәбе тарихында алтын хәрефләр белән язылган. Кызганыч, алар инде берсе дә бүген безнең арабызда юк. Барысы да бакыйлыкка күчеп беткәннәр. Күбесенең инде буыннары да берничә тапкыр алышынган, алар турында хатирәләр дә бик аз сакланган. Ә шулай да, безнең бүгенге бәйрәмдә үзләренең хатирәләрен бүлешергә Хаҗи абый Закировларның балалары килгән иде. Рәшит һәм Галия Алабуга шәһәреннән кайттылар. Рәшит абый, Гали апа, әгәр дә монда булсагыз, без сезне шунда чакырыр идек. Исәнмез, кадерле авылдашлар. Дөресен әйткәндә, мин Мунчалидә беренче тапкыр монда туган булсам да, шул мин тугач, миңа 4 яшь булганда алар Чүпрәлегә китәләр дә, һәм шуннан соң инде мәктәпне тәмамлагач, мин Бу якларда булганым юк. Мине чакырган өчен безне бик зур рәхмәт оештыру комитетына, Нариманга әфәндегә рәхмәт, ул безне табып, әле әдәл кайтыйк дип. Вот. Без Алабуга шәһәрендә тигез яллыдан. Ну, якын гына шунда. Монда кайтуыбызга бик шат. Менә әле хәзер сөйләштек тә әби-бабайлар белән күбесе әтине дә, әнине дә хәтерлиләр икән, э, аларны э, зур уважение белән искә алалар. Шуның өчен без бик рәхмәтле. Но э, мин минем истә калган менә мин мәктәпне хәтерлим. Мәктәп астында тау астында яшәгән йортны да хәтерлим. Кыш көннәрне Бүреләр килгәнне дә хәтерлим, менә миңа ул вакытта эшме дүртме яшь кенә иде. Э, әмма менә истә калган шушындый моментлар. Ну, кызганычка каршы тормыш менә шулай итте инде без э, бу яклардан э, КАМАЗга, шушында Чаллыда гомер буе үтте. Безнең дә балалар хәзер олы балалар инде. Минем үземнең алты буны, менә сеңелкәшнең икәү. Пока. Менә нәрсә әйтегез? Әти, әти ул җәй көннәрне безгә кайта иде. Җәйне бездә үткәрә иделәр алар.

Вот был здесь директором школы. Э, я рад очень, что память о нем и о нашей матери здесь э, в какой-то мере сохранилась. Спасибо вам всем большое. Бик зур рәхмәт чакырган өчен. Кызганычка каршы, әни дә, әти дә исән түгел. Күңелем тулган, бик тулган. Менә мин кая барсаң да паспортны сорыйлар бит инде. Паспортны ачкач,

Бик зур рәхмәт сезгә менә шул ерак араларны якын итеп, безнең чакыруны кабул итеп бәйрәмгә килгәнегез өчен. Әти-әниегезнең дә рухы шат булсын. Менә аларны бүген искә алдык. Үзегезгә дә озын гомер, исәнлек, саулык телибез. Бик зур рәхмәт сезгә, рәхим итегез. Менә күреп торасыз, хөрмәтле кунаклар, алар шушы Мунчалидә туып киткән балалар. Менә бүген инде олы яшькә җитеп баралар. Әлбәттә, әти-әни булмагач, аларның инде кайтыр нигезләре дә калмаган, туган йортлары да калмаган. Күбесе укытучылар авылдан күчеп китеп, бүгенгесе көндә алар яшәгән йортларның нигезләре дә калмаган. Бу турыда бер матур җыр да бар бит әле. Кайтыр нигез калмагач дигән. Әйдәгез, шушы җырны тыңлап алыйк әле. Каршы алыгыз.

Тормыш күләгәләре. Зур рәхмәт! Зур рәхмәт! Кадерле дуслар, сезне чын күңелдән тәбриклим. Менә шушы матур бәйрәм белән. Дөресен генә әйткәндә, матур итеп кайнап яшисез, дөрләп яшисез. Шуңа күрә дәген э, менә э, нәкъ җырдагыча э, учагыгыз менә шушы янып дөрләп торган учагыгыз Бер вакытта да сүнмәсен ие. Менә шушы җырны сезгә бүләк итәсем килә, чөнки Илмир махсус шушы җырны сорады. Су буенда учак яна дигән җыр, мөгаен менә бүген авыл бәйрәмендә иң уңышлы җырларның берсе булыр дип уйлыйм. Бергәләп җырлыйбыз, киттек!

Зөһрә Шәрифуллина. Бәйрәм белән калганнарын кич белән җырлыйбыз, кадерле туганнар, көтәбез. Рәхмәт, Зөһрә апа, бик зур рәхмәт сезгә. Мәктәп дигән төшенчә үз эченә бик күп нәрсәләрне сыйдыра. Бигрәк тә авыл җирендә. Чөнки авыл мәктәбендә укытучының вазыйфалары шәһәр мәктәбенә караганда күбрәк тә, җитдиерәк тә. Халыкка ясаган тәэсире дә көчлерәк. Димәк, эшнең нәтиҗәләре дә әйбәтрәк. Авыл халкына карап, мәктәпнең нинди икәнен билгеләп була. Мәктәп ул авылның көзгесе, мәктәп ул авылның йөзе. Ә мәктәп тоткасы ул, әлбәттә, мәктәп директоры. Әйдәгез, хөрмәтле кунаклар, аларны да барлап чыгыйк әле. Мәктәпнең беренче директоры Яңа Ишле авылыннан Риза Мөхәммәтзариф улы Мәрдиев булуы турында әйтеп киткән идек инде. Ул 1925-1927 елларда җитәкчелек итә. 1929 елда мәктәп директоры итеп Газиз Кабировның билгеләнүе 1930 нчы еллар ахырында мәктәпнең чыгышы белән Ышланг авылыннан булган абруйлы мәгърифәтче Насибулла Хайруллинның җитәкләве билгеле. 1934-36 елларда Азнакай якларыннан килгән Мөхәммәдша Әхмәтгариф улы Гарипов. Аннан соң 36-38 елларда Ишиков, Җәлалов, Лукьянов, Шәмсру Якуп улларының директор булып эшләгәннәре турында мәгълүматлар бар. 1938-40 елларда мәктәп директоры булып Хәсәнҗан Шакирҗан улы Әхмәтов Иске Чекал авылыннан эшли. Сугыш чорында мәктәпне Мөршидә Шәмсетдин кызы Абязова 1941-43 елларда җитәкли. Кызганыч, алар бүген берсе дә безнең арабызда юк. Аларның балалары да бүген ылыгаеп баралар. Кайберсенең балалары биредә утыра, Без аларга сүзне бирербез әле. Бөтен гомерен балаларга биреп, таңнан таңга янып киюче, күктә янган якты кояш сыман тирә-юньне нурга күмүче ул, әлбәттә, укытучы. Мунчали җидееллык мәктәбендә

һәм башкаларның укытулары билгеле. Алар да инде безнең арада юк. Ә кайберләренең балалары, якыннары бүген безнең арада катнаша. Алар белән дә таныштырып китик. Хөрмәтле дуслар, э, сез, сезнең рөхсәтегез белән с удовольствием хочу пригласить сюда на сцену э, Низамов Султан абыйның балалары Альметьевскийдан кайттылар. Әйдәгез аларны кул чабып бирегә каршы алыйк әле. Вячеслав һәм кызлары Галия, рәхим итегез, хөрмәтле кунаклар. Әтиләре, әниләре гомер буе менә шунда Мунчалидә хезмәт иткән. Булар да Мунчалидә туган балалар. Здравствуйте, дорогие земляне! Здравствуйте! С праздником вас! Я очень волнуюсь. Мама наша и папа здесь работали.

Я бы, я бы попросил вас не уйти пока. Секунду подождите, пожалуйста. Безнең авылда э, менә как раз аларның әтиән исе белән булган истәлекләр турында бер күпме язылган, шуны укып үтәсем килә. Безнең авылда сукырлар мәктәбе ачылгач, яшь белгеч, белгеч Тося апаны Антонина Павловна Лукьянова бирегә сукырларны укытырга җибәрәләр. Сылтан абый Низамов армиядән кайткач, мәктәпкә военрук һәм рәсем дәресләре укытучысы булып урнаша. Алар шунда танышып өйләнешәләр һәм Мунчалидә яши башлыйлар. Үзегез беләсез, татар авылында рус кызына ничек авыр булганын. Әниләре бер сүз русча, ә, ә Тося апа татарча белми икән. Тося апа бик тырышып, тырыш кеше, әкренләп татарчага өйрәнә. Татар җырларын да бик матур башкара иде. Ә мине ул русчага өйрәтә башлады. Үзләре эшкә киткәндә уллары Вячеславны э, бездә калдыра иделәр. Без исә аның белән көне буе икебез ике телдә сөйләшеп, уйнап туймадык. Шулай итеп, мәктәпкә кергәнче мин азмас русча сукалый башладым, дип уртаклаша истәлекләре белән Адилә ханым Мусина. Адилә апа, килегез әле, сезне дә бергә чакырасым килә. Әле вы еще, наверное, не успели увидеть друг друга. Менә сез тәрбияләп үстергән егет менә шул инде хәзер килә лә Дилә апа. Бергә уйнап үскән малай. Да. Помните, помните? Сезнең әле истәлекләрегез тагын бардыр, Адил апа. Мин китапка кергән истәлекләрегезне генә әйттем. Менә бергә күршедә уйнап үскән һәм инде киткәч менә 40 40 елмы ничә ел бергә күрешмәгән кешеләр бүген очраша. Адил апа, сез сезгә. Сколько я не увиделся? Лет 50. Лет 50, да. Или я, или я дан соң В 64 году я колец. Хәерле көн, хөрмәтле авылдашларым. Хәерле көн, туганнарым. Хәерле көн, классташларым, кемнәр исән? Хәерле көн, мин укыткан балалар, әгәр сез монда кайткан булсагыз.

оештыручыларының менә шулай безне күрештергән өчен. Илмир шалтыратты да, Мәтәм Тусәп аның балалары Әлмәттә торалар бит. Телефоннарын табып җибәр дигәннән соң телефоннарын табып җибәреп, менә молодец. Җибәргән, кайтарган, күрештерде. Исәнлек саулык барыгызга да. Бөтенегезгә дә. Большое спасибо. Прошу занимать места. Но ну, Адель апа бераз гына дулкынлана, аның сөйләгәннәрдән тагын берничә ел гына китерәсем килә. Әфзәлем. Адилә апа Мусинаның истәлекләреннән. Беренче класска туган авылым Мунчалинең 7 еллык мәктәбенә 1958 елда укырга кердем. Әле дә хәтердә. Эссе җәй көн иде. Без бер төркем бала чага урамда газ бәпкәләре янында кайнаша идек. Шул чак безнең янга озын буйлы, мәхәббәт гәүдәле бер абзый килде. Балалар, кайсыгыз ничә яшьтә? Мәктәптә укыйсыгыз киләме дип сорады ул. Миңа гыйнварда җиде яшь тулды. Мин инде укый-яза беләм, дип җавап бирдем. Шуннан соң әлеге абый әти-әниләрем янына кереп китте. Бераздан миңа өйдәгеләр быел көзен мәктәпкә, беренче класска барачагымны әйттеләр. Соңыннан белүемчә, әлеге сөйкемле кеше мәктәп директоры Әхмәров Фәтхи абый булган икән. Шулай өйдән-өйгә йөреп, балалар, ата-аналар белән танышып, беренче класска балалар туплап йөрүче икән. Ә беренче укытучым исә әтием Шагиәхмәт Җәләл улы Мусин булды.

Сезнең алдыгызга шатланып чакырасым килә үзебезнең яшь йолдызыбызны Амончалидә туып үскән без Наилә Ахмедова каршы алыгыз. Рәхимит Наилә.